tmintax-il persuna li għaddielhom u b'hekk f'pajjiżna s'issa għandna 677 każ attiv, għall-benefiċċju ta' min ma jifhimx il-Malti, we had 47 new cases, 18 recoveries and 677 active cases as of yesterday. Ilbieraħ ukoll ħarġet statistika updated illi pajjiżna huwa t-tielet l-iktar pajjiż fid-dinja illi qed jagħmel swab tests, mhux fl-Ewropa, fid-dinja u fil-fatt il-bieraħ kien hemm deputat Prim Ministru li żżar is-sit swapping center b'Burmarrat biex bekk kollox hemm sitt postijiet biex jitqasmu dak kollha illi qegħdin jixtiequ jmorru jagħmlu test biex ovvjament iżommu lilhom infushom u ta' madwarhom sikuri. Dan fil-waqt li l-bieraħ kien hemm Daqsxejn ta' kontroversja u kjarifikat fuq il-kjarifika ta' fejn jidħlu r-restrizzjonijiet il-ġodda li daħlu fis-seħħ mill-bieraħ fejn jidħlu l-bars fejn wieħed hawnhekk jappella għas-sens komuni li iva jekk għandi tista' tmur bar, tiekol fil-bidu u tibqa' hemmhekk tixrob bilqiegħda m'inti tagħmel xejn ħażin għaliex hija t-socially distance, ovvjament wieħed mhux ħa jordna karawetta u jagħmel isjef fuq karawetta għaliex Ma dak ix-xorb kollu żgur li ħa jieħdok ix-xorb u allura diffiċli li żżomm is-social distancing. X'taħseb fuqha di di tal-crisps u karawett u u u? Couple of things.
First of all, I find it quite, you know, like something that a lot of people didn't notice was that they're now encouraging bars to serve platters. Um, in the past they were telling people not to order platters because you're sharing food. But anyway, it's everyone's learning as they go along. Um,

u qiegħed fuq mejda, issa u x'qed tiekol issa, jew kiltx, whatever, u għan m'għandekx tixrob eżaġerat idealment speċjalment jekk għandek is-suq tixrobx. Imma tu x'inhi differenza bejn li qiegħed ma' restorant qed niekol nħu tazzambit u qiegħed ma' bar naqqar u nixrob? Jekk tista' tmur ir-restorant u tkun responsabbli, mur il-bar u kun responsabbli. U b'hekk nevitaw illi jfallu iktar businesses u li kulħadd ikun jista' jimxi 'l quddiem b'responsabbiltà u b'inqas każijiet. Fil-fatt issa wieħed jara jekk jieħdu jishom ġimagħtejn biex tara l-miżuri x'effett qed iħallu. Jekk minn hawn ġimgħa ġimagħtejn oħra jibdewx jonqsu l-clusters u n-nies Wieħed jara jekk allura din il-miżura kienet suċċess u jekk in-nies mxewx magħha b'mod responsabbli. Nħallu daqsxejn komodi hemmhekk. Storja li kulħadd qed jitkellem fuqha sal-lum hija l-omiċidju doppju li seħħ tas-Sliema t-Tnejn, it-Tlieta anzi, filgħaxija, fejn ilbieraħ kien hemm konferenza tal-aħbarijiet li tat iktar dettall dwar dak illi ġara. Jidher illi permezz tas-CCTV cameras, Il-Pulizija setgħu jistabbilixxu li min daħal u qatel lil Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski li kienu jgħixu f'dik id-dar, di traċedja damet biss erba' minuti minn x'ħin daħlu l-ħallelin qattiela x'ħin huma għal x'ħin ħarġu. Interessanti l-fatt li instabu mejta f'sulari differenti tad-dar u li jidher li s-CCTV footage Wera wkoll li dawn in-nies tlieta ħirġin mill-binja b'basket kbir. Li huwa daqsxejn ovvjament wieħed jgħid forsi allura kinitx serqa, però milli jidher il-vittma xorta kien għad għandu d-deheb ma' għonqu, xorta kien għad hemm affarijiet prezzjużi d-daru ma nsterqux. U għalhekk l-istorja hija daqsxejn waħda stramba u nistennew forsi l-Pulizija tagħti iktar dettalji iktar ma jiżdiedu l-investigazzjonijiet, però hemm appell sabiex jekk wieħed jaf jew ra jew sema' xi ħaġa dak il-lejl għaliex hija hija triq pjuttost pjuttost b'attività dak il-ħinijiet mhux mhux f'xi sqaq f'xi raħal minsi, forsi jekk xi ħadd ra jew sema' xi ħaġa jmur jgħin il-pulizija sabiex dal-każ vera traġiku, traġiku mmens jissolva. Just one small thing, Christian Pandolfino had just arrived home. Ekku. So if this was a targeted robbery, one would assume that they would have been tracking his movements,

Jista' jkun. Jista' jkun. Forsi l-footage, jekk forsi għantak kellhom footage minn ġewwa tad-dar tista' tgħin. Li żguru li ħafna nies ħarġu fuq Facebook bil-kondolenzi tagħhom għal din il-koppja. Fimni, ma tantx tista' ssabbar il-

and we can go into the right, right to respond, and so the broadcasting authority's ridiculous decision was to just ban all questions, which just makes absolutely no sense whatsoever, and is just really um, restricting the rights of, of, of Maltese viewers to, to information. Right? Il-prinċipju ta' da diskussjoni kollha hi li l-istazzjon nazzjonali għandu jxandar b'ammont ugwali ta' ħin messaġġ ta' partit u t'ieħor. Jiġifieri jekk il-Partit Laburista ħa kwarta, il-Partit Nazzjonalista għandu dritt tal-kwarta, ma nafx il-partiti ż-żgħar jieħdux xi ratio jekk jieħdux sħiħ ma nafx mhux ħa nidħol fiha. Però il-biċċa xogħol hi illi din hija deċiżjoni pjuttost estremista. Jiġifieri jekk il-Prim Ministru jrid jgħaddi kumment partiġġjan Fil-bidu, fil-waqt il-press conference qabel il-mistoqsijiet, ħa jgħaddih. Ġieli x'ħa tagħmel issa l-Broadcasting Authority jekk il-press conference li jmiss jgħaddi kumment partiġġjan fil-bidu, ħa twaqqaf il-press conference kollha? Jiġifieri qed tassumi illi l-kumment partiġġjan ħa joħroġ fil-biċċa tal-mistoqsijiet. Jiġifieri hija pjuttost, naħseb, deċiżjoni estremista li ħarqet ħafna nies u li ma tiswa' għal xejn. the end of the day ma ħassolvi xejn. Jiġifieri jekk minn press conference ta' siegħa kien hemm minuta ta' partiġġaniżmu, x'nista'? Għid il-PN jagħmel minuta slot ta' partiġġaniżmu. I think we just need to grow up a bit as a nation. I mean, having these slots for how, how much you can be partisan and how not, just, at the end of the day, just restricting freedom of speech. Um, Teqliblu, dejqek il-komment teqliblu, naqsek. You can just reach your own conclusion whether, whether it was partisan, whether you agree with it or not, you have to sense uh, the, the person asking. Ma Malta kollox irid ikun kontroversja ħelwa bħal istorja li miss għax irid nemmen illi fid-dawl ta' dak kollu li għaddej f'pajjiżna u fid-dinja Kien hemm ħafna nies li kellhom jaqilgħu kontroversja fuq jekk salib fil-Mellieħa kellux jitħalla jew jitneħħa. Mela, milli jidher fi żmien l-Easter, xi fireworks, grupp tal-fireworks tal-Mellieħa, tjaħrab li jisimhom tellgħu salib fost remot fix xari tal-Mellieħa. Anyway. U jidher li kien hemm xi complaint, xi ħadd qal li jisma' tiddejqu s-salib u s-salib għal xi raġuni laqgħu dal-complaint u das-salib tneħħa u mbagħad inqara fuq lura xi tneħħa s-salib u daħal fiha l-Kunsill Lokali, daħal fiha l-Kap tal-Oppożizzjoni, daħal daħħal fiha il-Prim Ministru ta' fuq salib. Insomma, salib reġattella imma ħlejna ġurnata ta' spekulazzjoni u ġiliet u whatever fuq dal-prinċipju. Ir-raġunament għax insejt kien illi is-salib ta' żmien ta' pandemija qed jipprovdi tama. Sa fiħat li ma jtinix fajni is-salib u jaff forsi kienet turisti jihdu l-ritratt sod ta' touristic attraction sa ċertu punt, lanqas ma nħoss li jreġi l-argument ta' tama mhux tama xi ktieb tista' li bħat-tama din dlumon ok jotfa' fuq il-mobile jew jien fuq il-portmoni xi ħaġa. Ġifieri naħseb kemm min irid ineħħih u kemm min irid iħallih għaġġibha fuq li għaġġibha. Grow up guys.
U l-Prim Ministru stess kellu jintervjeni insomma sab il-ħin biex jitkellem fuq biċċa salib.

But at the end of the day, just a small cross, literally it's not even a lodge, one is a small cross in the middle of a field, not even in a residential area, big deal. so, No, da xejn kent. Mela, kif edna b'dal programm għandna msiden speċjali għandna l-Graham Sansoni ħajna għatmana li huwa l-kap eżekuttiv tal-Union of Professional Educators, is-suġġett il-kbir li ħajibda nassumi ġabeda ma li ħajkompli ranka minna ftit tal-jiem oħra hija dik ta' l-iskola jekk humiex l-iskejjel sejrin jibqgħu magħluqin kif ingħalqu fl-ewwel mewġa tal-Covid jew jekk humiex bħalma qed nadattaw aħna għall-ħajja normali humiex ħa jkunu adattati b'xi mod l-istudenti għall-Covid anke fil-ħajja ta' l-iskola. Graham, nilqgħuk fil-programm tagħna, intom tirrappreżentaw teachers, LSAs, kindergarten assistants, lecturers tal-MCASS tal-Università u teachers tal-Ingliż. Sewa għal min forsi ma jafx il-Union of Professional Educators minn tirrappreżenta. Mela, intom għamiltu survey intern li rispondew 1285 professional educator eh, fej din issaqsu ovvjament l-allima mill-perspettiva tagħhom xixtiequ li jsir x'kien l-eżitu ta' dan is-survey. Mela, hemm l ħaġa kien hemm ovvjament konkurrenza strawdinarja. So, ġifieri n-nies irrealizzaw hemm barra kemm huwa kemm huwa importanti ż-żmien li ġej fi jiġifieri il-ftuħ tal-iskejjel. U qed juruna biċ-ċar illi l-edukaturi ma jridux jidħlu fl-iskola ġifieri f'Settembru li ġej u hemmhekk wieġbu 87% li ma jridux jidħlu fl-iskola. Ir-raġunijiet huma ovvji, ir-raġunijiet huma l-biża' li m'hemmx biżżejjed spazju adekwat, m'hemmx biżżejjed faċilitajiet fl-iskejjel tagħna u dak infatti hemm mistoqsija oħra li tgħid kemm l-edukatur huwa qed jafda is-sistema mill-Ministeru fuq il-prekawzjonijiet u hawnhekk qed ninety one point seven per cent qegħdin jgħidu li ma jafdawhiex sewwa. Hemm mistoqsijiet oħrajn, pereżempju kemm huma komdi li jkollhom it-tfal quddiemhom fi klassi. U hemmhekk qed nuru li eighty one point five per cent ma jridux it-tfal quddiemhom minħabba dawk iċ-ċirkustanzi li semmejna. Mbagħad saqsina mistoqsija ħelwa għal dawk min huwa forsi ġenitur, jekk kieku kellhom it-tfal tagħhom jibagħtuhom l-iskola u hawnhekk ukoll għandna 86 percent li qegħdin jgħidu le, li kieku huma kellhom l-għażla ma jibagħtux it-tfal tagħhom l-iskola. Ovvjament aħna qed nirrappreżentaw lil dawk in-nies u qegħdin inwasslu dan il-messaġġ illi, Hemm sistemi oħrajn u proposti oħrajn li nistgħu aħna nkunu adottajna fil-ġimgħat li ġejjin. U il-membri l-għalliema li tirrappreżentaw xi jgħidu fuq forsi id-detriment li t-tfal jibqgħu imsakkrin fid-djar forsi ma jkunx hemm soft skills li wieħed mhux biss jitgħallem mill-ktieb tal-iskola imma jitgħallem meta jitħallat u jagħmilha ma' nies differenti? Din hija ta' problema kbira. Problemma kbira b'esens għal edukatur li qed jifhem u qed jinduna illi t-tfal qed qed ibatu. Psikoloġikament, mentalment ukoll. Jiġifieri it-tagħlim trattat sewwa mhux biss fuq ktieb jew fuq fi klassi imma wkoll isir billi titħallat ma' nies oħrajn. Dik hija r-realtà. Imma qegħdin ngħixu f'norma ġdida u u meta saqsejna u meta ċemplu lil diversi parents u tkellmu Urew it-tħassib tagħhom jibgħatu t-tfal tagħhom l-iskola minħabba, ovvjament, il-biża' li jista' jkun ġara xi ħaġa. Fl-istess ħin, jifhmu wkoll, għandhom dik il-preokkupazzjoni, se jiġri ħabba t-taħlit fis-sens mod mod soċjali. In-nies hemm barra, għal inqas minn dak li qegħdin juruna, jippreferu għal mument temporanju jneħħu dik il-biża' tal-social and emotional u jiffokaw iżjed Fuq il-health and safety fuq is-saħħa għal tagħhom. Hija problema kbira li m'għandhiex soluzzjoni. Speċjalment meta għandek xejn dejta għaliex il-COVID jaf jibqa' magħna għal sena, sentej, tliet snin, Alla jaf kemm. Nisperaw, ovvjament, nisperaw li bit-teknoloġija li hemm hemm barra, il-bambin irid forsi fix-xhur li ġejjin forsi jkollna l-ewwel vaċċin f'idejna, ovvjament dak mhuwiex garanzija, imma rridu naraw illi n-numri huma iżgħar, infatti aħna għandna benchmark. Il-benchmark tagħna huwa Marzu li għadda. Fit-thirteenth of March ingħalqu l-iskejjel u l-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru tal-Edukazzjoni flimkien mas-Supredinent tal-tas-Saħħa għalqu l-iskejjel b'erbatax-il każ jekk immur sew żball. Jista' jkun li l-benchmark kien ħażin imma. Dik hija f'idejhom. Jekk huma ssettjaw dik il-benchmark, jiġifieri jekk aħna f'Marzu li għadda għalaqna l-iskejjel, U rajna illi dan ma jistax ikollna sistema ta' sulluzzu. It-Taljani, per eżempju, ħa jiftħu l-iskejjel, kif appella jkollok inti każ, tagħlaq il-klassi jew tagħlaq l-iskola, huma ta' lura wara ħmistax tkun dħalt. Ħa nwaffqu s-sistema edukattiva, ħa jkollna dak dak is-sulluzzu, dieħlin ħirġin dieħlin ħirġin, u ma tagħmilx ġieħ għall-istudent. Jiena nemmen li t-tfal tagħna kapaċi jadattaw għas-sistema. Irdu nserrħu moħħ il-ġenituri fuq ħaġa, illi minn Marzu sa Ġunju s-sistema edukattiva online kienet mhux ideali għax konna maħsudin bħala edukaturi u allura minn Settembru li ġej is-sistema online trid tkun iżjed professjonali. Kif eżatt?
Jiġifieri illi jkun hemm engagement, jiġifieri l-engagement bejn l-edukatur u l-istudent irid ikun inti attwali, ma jistax ikollna ġifieri edukaturi li jitbagħtu x-xogħol għal ġimgħa sħiħa, fl-aħħar mill-aħħar il-parents mhumiex edukaturi sewwa. U allura irid ikun hemm constant monitoring tal-istudenti. Issa ovvjament ħa jkun hemm studenti li għandhom bżonn fil-monitoring tagħhom id-dar biex ovvjament jkunu qed jiffokaw. Imma rridu. Sorry, hemm monitoring jekk l-istudenti jekk l-istudenti se jkunu fil-klassi jew le, ġifieri jista' jkunu virtwalment fil-klassi però jilagħbu fuq il-mobile u ma tarahomx, hux hekk? Iva, hija possibbli. Hija possibbli, hija realtà li ftit ġratilna sewwa fl-aħħar term ġrat li kellek inti online lessons u kien hemm studenti li ma kienux qed jiffokaw jew qegħdin jilagħbu fuq il. Issa ovvjament l-għan tal-għalliem huwa li jwassal il-messaġġ. Iżjed ma jkun inti qed tingaġġa mal-istudent iżjed forsi ħa jnaqqas il-probabbiltà ma fl-aħħar mill-aħħar din anki fi klassi fiżika wkoll ikollok inti min Mingħalih li inti qiegħed attent u forsi jkun qiegħed jiffoka fuq xi fuq il-logħba li ħa jilgħab inti fil fil-break pereżempju.
Jiġifieri ma jkunx. L-inqas tista' tarahom iva.
Eżatt, iva, imma għandek ukoll hu hu on the roff jiġifieri fi klassi, jiġifieri meta tkun fi klassi tingaġġa t-tfal. Dik problema minn dejjem ta' dejjem. Ġifieri inti semmejt benchmark. L-edukaturi li qed tirrappreżenta inti qegħdin jistabbilixxu xi benchmark huma jew Ħa jistrieħu fuq forsi benchmark mill-awtoritajiet tas-saħħa li jgħidu isma', nistgħu nikkontrollaw l-imxija jekk ikollna ħa sal-ħmistax, għoxrin każ kuljum ġdid. Il-membri tiegħek huma lesti li jimxu ma' dik il-linja gwida jew le għandhom xi numru f'moħħhom u li jridu jżommu miegħu? Le, il-membri m'għandhomx numri fi sens f'moħħhom li jridu, imma ovvjament qed jistrieħu fuq il-benchmark li ħareġ il-Gvern f'Marzu li għadda. Jiġifieri jekk dak iż-żmien kienet inti ta' problema u allura deherlu s-Superintendentat tas-Saħħa illi kellu jagħlaq, sewwa, allura rridu nimxu ma' dak ma' dik is-sistema. Ma jistax ikollna, kif qed ngħidlek, jiġifieri ma jistax ikollna numri li għandna llum, dan inti għad tfadalna xahar oħra, xahar ieħor. Jiġifieri għad tfadal iż-żmien. U jikkalmaw. Jaf inti li l-propost, anki l-ħsieb tal-union taf tinbidel. Għax jekk aħna naraw illi fiż-żmien li ġej In-numri ħa jonqsu mod drastikament u ħa jkollna anti a flattening of the curve. Ħa naraw aħna iva, aħna fl-aħħar mill-aħħar m'aħniex kontra li t-tfal, li nibdew it-tfal, aħna nixtiequ li nibdew l-iskola, kemm nixtiequ li jkollna il-plays erġajn u l-assemblies, imma l-iskejjel, bla ma aħna nafu, forsi ma nivviżwilawhiex biżżejjed, it is a mass gathering. Meta inti għandek primarji ta' 500 ruħ, sekondarja ta' 600, 700 ruħ go mass gathering. Għandek inti form section waħda fis-sekondarja b'erba' klassijiet li huwa l-minimu qed tikkalkula għandek 'il fuq minn 120 student. Jiġifieri dak iċ-ċaqliq kollu fil-kuruturi huwa ta' detriment u ifhem ħa nkunu onesti. It-tfal tagħna, jiġifieri, tant kemm huma għatxana biex jiltaqgħu ma' sħabhom, illi għandi dubji serjej serji kemm ħa nżommu social distancing, u dik hija problema. Obvious li the virus impacts vulnerable people the more, more than, more than, more than certain children. Is this a case of prioritizing the potential health risks over education, in your opinion? Jekk hekk huwa, mela, fl-sistema tagħna għandna tfal vulnerabbli, edukaturi vulnerabbli, u għandna edukaturi li jgħixu ma' nies vulnerabbli. Jiġifieri aħna rridu li nimminimizzaw dawn il-każijiet. Għandna ċentri apposta bħal learning iċ-ċentri resource centres li jospitaw fihom tfal vulnerabbli ħafna li ma nistax nimmaġina jiena li ħa jista' ikollok każ hemm ġewwa. health health health health issues kbar, għandna t-tfal ukoll għandhom dak il-. Allura, il-ħsieb huwa, ejja nnaqqsu l-problema illi jkollna forsi t-tmexxija iżjed inti widespread, billi nillimitaw. Mhux qegħdin ngħidu aħna illi illi din hija proposta biex it-teachers ikunu forsi zi ħfief jew ma jagħmlu xejn jew hekk. Mhu xejn affattu. It-teacher xorta jrid jagħmel xogħlu u għandu obbligu lejn is-soċjetà ta' mbarra. Dan fl-aħħar mill-aħħar qegħdin naraw aħna an educational blackout. U ma rridu nwaqqfuha dik l-educational blackout kemm jista' jkun malajr. Fimt? U ma naħsbu li hemm sistema kif nagħmlu. Il-problema hija li l-union qagħdet tisma' n-nies. Il-Ministeru jidher li raqad minn Marzu 'l hawn s'issa, tieni għan fejn qed ngħidilek u forsi qed inkun naqra forsi iebes fil-kliem tiegħi, illi allavolja kemm diversi miżuri għadna ma smajna xejn fattwali x'għad se jsir f'Settembru li ġej. Għan fejn aħna nafu li t-teachers iridu jippjanaw. Hemm mod preparanti quddiem klassi u hemm mod preparanti online. Huwa totalment differenti, ma tistax tadatta l-online ma' dak li huwa għaddej inti fil-klassi. To be fair huma qed jgħidu Il-Ministru qed jgħid li l-iskejjel se jiftħu. B'nod normali. Dan huwa l-pjan s'issa. Hija dak li qed jgħid huwa fuq il-media, fuq social media u fil-pjattaformi li għandu l-Ministeru. Il-għalliema minn barra mhumiex aware, m'għandhomx ċirkulari fejn tgħidilhom isma' l-iskejjel ħa jinfetħu f'Settembru li ġej. li m'għandhomx xi kwalità bħal dik, jekk għandhom waħda jien ma nafx biha, inkun onest, imma sa fejn naf jiena m'għandhomx, irridu iżjed linji gwidi. Aħna min-naħa tagħna jekk naraw li Settembru li ġej f'dik il-ġimgħa wara ta' tiftaħ l-iskola, il-Gvern għadu qed jippersisti biex jiftaħ l-iskejjel u qegħdin naraw aħna li n-numri għadhom għoljin, so aħna nixtiequ naraw a flattening of the curve. Jekk naraw li l-linji għadhom għoljin, il-linja ħa tieħu mbagħad ovvjament il-passi tagħha biex tipproteġi l-ħaddiema tagħha. Grazzi ħafna Graham talli inqgħadt magħna dalgħodu. Għandna xahar ta' dibattitu naraw, nisperaw in-numri jonqsu b'hekk naraw x'jista' jsir u ovvjament kif ħa anke t-tfal jadattaw għal din in-norma l-ġdida. Ħa jkollok tfal li qas jiftakru żmien fejn wieħed kien joħroġ naħseb u joqgħod jiltaqa' bla maskra imma x'tagħmel il-Covid mhux qed tolqot lilna biss id-dinja kollha. Grazzi talli naqgħadtu magħna.